Aw vawiini hi May ni sawm pathum kum sang hnih sawm hnih paruk aw ni lai ni zing a ni a tuna in darli a chan ve vel a ni a aw hoi vawiini ahin thing kan pu dawn a aw chhuan thar ten chawda a ruam zawl niin ka hria hriat sual loh chuan a sawtah dum kawn a bul mawng kawn khaw daiah a ning chu mawng kawn ram chhung te pawh a ning chu chutah chuanin thing zai kan va la dawn a hei ka phur tawh khawp mai a vlog dawn a ni Ah tih a rawn lang zuai zuai ang vawiin ni hian a ih ah HD video camera main ka ni pah dawn a chu mi pa chuanin ka rawn vlog zuai zuai dawn ni aw tun an thlir hi ah chhuan thar chhuan thar tlang nuam a ni aw i thlir mek hi umm tun darlin a chan ve vel a pel hret a an Hel hawlh khawp mai vawiin nisawi a nuam khawp ka phur tawh khawp mai hei chuan thar tlang nuam khua fang mek ani aw chhing mitin kan fang mek ani e Aw sawi tawh ang khan in vawiin ni hi may ni sawm pathum ni lah ini a nei a aw kan kalna hmun tur hi ah mawngkawn ram ah mawngkawn ram lampang aw dungkawn lampang a nei a aw thing leh an thiar dawn a chuan ka sawi duh lawk chu hei tunah hian in-- ah chhuan thar h d video camera ah tih kha channel thar a awm a chu chu aw khawngaih in lo like a subscribe panga in lo en ang a ah video pawh hi a mumal zawngin ka rawn dah dawn a ni hei chu ah keimah channel hi chu hei ka rawn dah ve mai mai ang a ni dawn a ka rawn run ve mai mai na ang kha a ni dawn a a pangai ah chuanin ah chhuan thar h d video camera tih ah khan youtube ah in lo search ulh a tah khan pangai takin ka rawn dah dawn a ni. aw hei chu ka ran mai mai na ang chu a nih hi chu ah ah chuan thar leng te umm a nih hi chho dawn chiah tunah hian in umm sawi tawh hi ka lai deuh tlat a chan chu ah hd video camera tunah hian ka dawm bawk a hei hi youtube hi a ra'n ka duh pah deuh bawk sia ah ka la ka la thuak tawh dawn youtube a mi tur hi chu Ai lang inang deuh mai the mah se chu ka ngai pawimawh lo zawk e a sawi tawh ang hianin hei chu keima channel keima private channel a ni a aw hd video camera chhuah tharah hianin official tawkin kan dah dawn ka ti kha.

Aw hei tunah hianin hei dungkawn kan thleng chiah a, chu lam sa chuan thar lam atanga rawn kalna a nei a, aw motor pawh a tam khawp mai hei, he lam hi a chawi lung te aw lam chi chhip te kalna kang a ni, hei rai pawhi mawngkawn kawng a nei a, ta tang pawn a kal theih tho a ni, chuanin he lamah hian kan kal dawn a, kan kalna tur tak chu umm thing zai kan putna tur chu a ni a, ih zai sa tam tak a awm a hei. Lirthei pawh tam tak a awm tawh a, an kal nual tawh a, hnung lamah khan kal a hei cover kan duh vang hianin kal zel dawn a ni. khu ta huanin pa hun thar lu ta thla a awm a nuam khawp mai hei mawng kawn ho ramah ram a laih a hei pahuna thlam a ni a hei helai a dil nawm hmel khawp mai hei helai hi a va phaihna lai siam a lai hei aw hei helai hianin a rawn chhawp a hei tlangval ho chhawp maw e aw i tlangval a khut a tain aw a rawn chhawp a aw zu mangtu nen um hei hi a chuan thar nula ten kita kawngpuia i a tira kan rawn luh thlak na a khanin dum kawn a han dang a chu chu a motorin na tawh mai dawn ni hmuhnawm viau tur ang ai ang a Chuan ka han thleng thla a, ha in chhawk te ngai a. Um. Ah, chuan thar tlang val te. Um. Kan soft lo. Um, soft thai lo. Soft a rem lo, a thiang lo. So, ai so so. Ah, sakawr bu phur ang deuhin hei. In chhawk te ngai a then mah ania tih vek thai a ni lo hei. zawn te ngai then oh oh oh oh kha kha ni mai oh helai hian in pa sanga ya helai hi hei kan la thuak thuan hi chuan ka soi du choi ke ke ma pakin thla rung khum men ta chuan i ice tea video camera men kan ia i kala tel thau boka chuan hei a chanela hian hei a Sat out sak na ang ani chu dah ve hrim hrim ran kha ka duh ve bawk si hei lo hrethiam hram hram dawn nia hei amu heta chuan a mumal lo va HD video camera man a HD video camera a chhuan thar tih kha aw search ula tah khanin i pangai deuhin ka la bawk a tah hian in an dawn nia hei chu ka ran na tak tak ani um pui ani pui ani chhuan thar tlangval te Thil chu nupui nei tawh te pawh ni tho a, show off a rem lo. Khitah hianin ih an chhawp bawk a, umm an chhuk zel ang helai ahh sawtah a rawn kal zel a. a a khir hin lo ma a a hnung ber ani to chu um hei a hnung ber te ani re khi la khi khi ta hin lo ma ma ro chu a hnung ber hnung dol tu te ni to wangin hei la thing an kalang um ha thlak a hei mong cha ti hi ngai hei hnung ron dol tu te ani ni um han chhawm phai ve don ani aw tihian umm tunah hian darthlalang aw lawk mah darthlalang e aw darthlalang vel chiah chiah a ni a hei tunah hi hnung ber chhawm haw dawn a ni tihian umm chuanin ah kan chawihna vel te kan thingpui na vel te a rawn ti lang leh zuai zuai ang a sawi tawh anghin hei hemi hi chu a trailer na tur a awm ka rawn la thuak thuak tak tak a ni a. Aw, hei thingpui lawm in thleng chho chiah a a rawn pu a hahthlak khawp mai eng mah pu lo pawn a hahthlak a hei thil pu chung phei chuan kei vek a chau hnep tawp a ni nizan ka mu tlem reuh bawk sia rinai a a tan thingpuiah inang a hei pu huna huan kha a ni a. Chuan khitah kawngpuia ah chaw kan ei dawn te pawh a ni mahna umm Pawh chuan hei kawngpui ka thleng chho chiah a, tunah han da riat leh minute nga minute sawm vel a ni a, hei khitah hian chaw kan ei dawn a ni, tunah hei nula ten chuan tarleng ten hei tawtani te an lo chan mek a, tui dawn khawp mai a umm. thar pawh tam sawi tawh khanin umm h d video camera channel ah khanin official zawk in ka dah a ah chu chu lo subscribe hian lo en anga lo like anga lo comment anga umm khitah pawn comment theih tho aw umm le channel lama lang ve lengo channel lama ờ channel lam pang ve thung ờ ờ ờ um hi la hi sul nu channel này dupa ani ya ani hi you know like subscribe anga comment ate um ai lalpa le ram tan te kan heng te pawh hi mo um chu chu ni eng zah vel nge in zai ang leh aw in thing tum eng zat aw aw ku eng zah nge tih te pawh kha in hrilh fiah thei ang aw tlem ah zawng ku eng zat nge in zai tunah kha maw kung khat leh chan ve vel eh kung khat leh chuan i nangmah leh makau ami u thanga ten tel ve em a zei tak tak tur chu maw

Ani kha tui rial lam pang te a lang nasa a. Aw hei kan thing lak hi aw za som nga bor vel ni ngan hria hei a sawt a ron la an lawm a. Heta ka lang a hei hi aw hruai a motor ani a ani hi a chaw te ram phur tu ani lama tain chuan hetah hian sangha ṭin leh dal te pawh ni mahna an ei dawn a ni tui viau ang hei an hahtlang tawh a ril te a ṭam tawh bawk a umm aw hei pu te a rawn thleng chhuak leh chiah an ni hnung lama rawn kal te kha an ni hian a rawn pu chho zo turah ka ngai umm. Sawta chhawp sa kha sawm pathum vel la awm a, chu chu aw vul la vul la teuh khan a rawn pu leh bawk a. Um a lo tawh tur ang aiang. Chuanin um helai hi hi khan a kal tawh tho nangin an kal leh ang helamah hian um

mawngkawn khawlaiah tunah hianin chhuan thar ten sawhchi an nen vawksa a nen an ei dawn a nih hmel a hei ram te atei fatu an ni a

aw dar sawm na ri lo deuh a ti hian weather chu kan duh tawk phawt ang aw six pack a chu ei puar lai pawh a rawn dah leh puah a pum chu a puah lai pawh a rawn ril tram ang tawk dawn a ni vawiin tan chuan an puar tlang e chaw pawh.